Бүген безнең өйрәнәчәк темабыз сәкенле нун һәм тәнвин кагыйдәләре. Менә искә төшереп китик әле, безнең хәрефләр арасында ничә төрле мөгамәләт булырга мөмкин? Әйе, безнең хәрефләр арасында дүрт төрле мөгамәләгә керәләр алар дидек. Мутәмәсиләни, мутәҗәнисәни, мутәкарибәни һәм мутәбәгыйдәни.

Нун хәрефе һәм аның сәкене. Э, сәкенле нунны без беләбез нинди дип укыла. Һәм менә нәрсә ул тәнвин? Тәнвиннәр турында сөйләшеп китик әле. Тәнвин тәнвин ул сүз азагында килә торган сәкенле нун хәрефе. Менә нәк шушындый кебек сәкенле нун дип укыла. Нә ни ну дип укыла. Тик ул менә шушындый э, менә шушындый формада язылмый. Ничек языла? Сүз азагында н ин ун Менә монысы n була. Менә монысы in була һәм менә монысы un була. Менә сәкиннәр сүз азагында килә торган сәкинле нун булгач, н хәрефе итеп укыгач, менә монысы да шушы ук икесе бер сөйләүдә укыганда бер төрле укыгач, менә шушы кагыйдәләр бөтенесе дә менә шушы нун хәрефенә дә, менә монда язылса да, яисә сәкинле нун менә тәнвин эчендә булса да, Ул кагыйдәләр икесенә дә э, э, кагыла торган була. Менә шуны аңлап китәбез. Менә шул без өйрәнә торган сәкенле нун э, кагыйдәләре тәнбиннәргә дә кагылышлы була. Без инде сәкенле ләмне үттек, әлне үттек. Сәкенле ләм булганда безнең ничә төрле кагыйдә иде? Әйе, безнең ике төрле кагыйдә булды. Берсе идгам иде, идгам шәмсие, икенчесе исхар камарии булды. Аннары без

Һәр вакыт ни өчендер менә шушы сәкенле нун кагыйдәләрен искә төшерәсең. Менә безнең сәкенле нунга э, кагылышлы дүрт төрле кагыйдә, дүрт төрле халәттә килергә мөмкин. Монда инде күбрәк тә һәм кызыклырак та э, э, башкаларга караганда, катлаулырак та, әмма ләкин кызыклырак булачак. Сәкенләнүн һәм тәнвин дүрт төрле халәттә булырга мөмкин. Димәк, дүрт төрле кагыйдә буенча укырга мөмкинбез. Менә беренчесе аның изһар, идгам, ихфә һәм икъләб. Беренче итеп алыйк без иң җиңелен, изһар кагыйдәсе. Менә карап үттек бит инде без мутәбәгыйдә ни, ул безнең н-нун хәрефеннән бик ерак урнашта урнашкан хәрефләр. үзләренең чыгыш урыннары белән дә, үзләренең сыйфатлары белән э, сыйфатлары белән дә бик ерак урнашкан хәрефләр, алар безнең кайда? Бугазыбызда иң ерак урнашкан хәрефләр безнең бугазыбызда. Ә безнең нун хәрефе каян була? Н, Н телебезнең очында. Менә шушы алты бугаз хәрефе, алар безнең э, нун э, сәкенгә карата чит э, хәрефләр, чит кешеләр кебек. Алар бер-берләре кырыена килгәндә бернинди дә бер-берләренә э, бернинди дә э, тәэсир итмиләр. Нун хәрефе чип-чиста итеп ән дип укыла, әм артыннан килә торган хәрефләр дә үзләренең үзләренең хәрәкәләре белән чип-чиста үзгәрешсез укылалар. Менә сәкенле нун яисә тәнвиннәрнең берәрсе

һәр изһар кагыйдәсе белән укыла. Менә бу безнең формула кебек инде. Менә сәкенле нуннан соң яки тәнвиннәрнең берәрсенең артыннан безнең э, шушындый хамза, һә, һә, ха, айн яки гайн хәрефләре килсә, без изһар кагыйдәсе буенча бер нәрсәне үзгәртмичә чип-чистай итеп укыйбыз. 54 нче биттә безнең язганнар исхар кагыйдәсе. Исхар инде безнең бернинди үзгәрешсез ачык итеп уку дигән сүзне. Менә монда күрсәтелгән таблица формасында безгә шушы кагыйдәләрне. Беренчесендә монда менә шушы алты бугаз хәрефе язылган. Хамза, ха, ха, айн, Ха һәм гайн. Икенче графада безнең сәкелле нун хәрефе өчен мисаллар китерелгән. Менә беренчесе бу графада безнең менә шушы сәкенле нун һәм шушы бугаз хәрефләре бер сүздә очрашсалар, икенчесендә ике сүздә. Сәкенле нунга безнең беренче сүзебез бетә, ә икенче аның артыннан килә торган сүз менә шушы бугаз хәрефләренә башлана. Һәм инде өченче графада тәнвингә мисаллар китерелгән.

Хамза хәрефенә башланды. Менә болар ике э, очраштылар. Нун сәкин белән хамза хәрефе икесе ике сүздә очрашты. Һәм менә алар бер-берләренә кырган кырыйларына килгәндә, алар берничек тә бер-берләренә тәэсир итмиләр. Нун хәрефе ничек чип-чиста иттереп тора, аңарда бернинди үзгәрешсез юк. Без чиста итеп мән дип укыйбыз һәм артындагы хәрефендә

Менә монда бу ике хәреф инде бер сүздә очрашты. Әл-әнһәру бу бер сүз. Монда н хәрефе өстендә сәкен тора. Аның артыннан килә торган һә хәрефе өстендә фатха килә һәм алар бер-берләренә берничек тә тәэсир итмиләр. Чөнки болар бу хәрефләр бер-берләре белән чыгышлары ягыннан да һәм сыйфатлары ягыннан да бик ерак торалар. Кырыйларына килсәләр дә, бер-берләренә тәэсир итмиләр. Э, мин һәдин. Монда бу ике хәреф икесе ике сүздә очрашкан. Мингә беренче сүзебез мин дигән сүзгә э, сәкенле нунга беткән, икенчесе һәдин дигән сүз һә хәрефенә башлана. Без бер нәрсә дә үзгәртмичә укыйбыз. Мин һәдин.

Дюруфин дип язганнар. Монда инде без дюруфин дип чип-чиста ин дип укыйбыз, һәрин дип дәвам итәбез. Менә болар арасында бернинди дә үзгәреш юк. Алар берничек тә бер-берләренә э, йогынты ясый алмыйлар. Э, өченче хәреф хә хәрефе. Янхитуна. Монда бу ике хәреф сәкенле нун белән һә хәрефе бер сүздә очраштылар. Янхитуна. Нун сәкен өстендә сәкене бик яхшы иттереп күренеп тора һәм артында астында кәсе тора. Без бер нәрсәне үзгәртмичә янхитуна дип укыйбыз. Аннары мин хәкимин Монда бу ике сүз, ике хәреф ике сүздә очрашты. Мин сүзенә, мин сүзендә сәкенле нунга безнең сүзебез бетә, ә хәкимингә хә хәрефенә икенче сүзебез башлана. Менә алар бер-берләренә кырыена килгәч, бер-берләренә берничек тә йогынты ясамыйлар. Монда ачык итеп исхар кагыйдәрсе белән мин хәкимин дип укыйбыз.

Сәкенле нун өстенә сәкенен язганнар, ә гайн хәреф өстендә фәтх язганнар һәм алар чип-чиста иттереп үзгәрмичә, ачык итеп әнньгамтә дип укыйбыз. Мин гыйльмин. Монда бу ике сүз ике бу ике хәреф ике сүздә очрашкан. Мин гыйльмин. Бу очракта да бернинди үзгәрешсез без

Аннары ха хәрефенә мисал монда. Әл-мунханикату. Әл-мунханикату. Бу бер сүз. Менә бу сәкенле нун белән ха хәрефе бер сүздә очрашалар. Әл-мунханикату. Мин хайрин. Менә монда инде ике сүздә очраштылар. Мин белән хайрин сүзендә. Без исхар кагыйдәсе белән ачык итеп үзгәрешсез укыйбыз.

Фәсәюнгидуна. Монда инде гайн хәрефенә безнең мисаллар. Фәсәюнгидуна. Сәкенле нун һәм гайн бер сүздә очраштылар. Икенчесе без мин агиллин. Мин агиллин. Монда инде болар икесе ике сүздә.

каулән дип чип-чиста ны хәрефен, икенче сүзебезне дә, гайраны да бер нәрсәсен үзгәртмичә ап-ачык итеп укыйбыз. Менә без э, исхар кагыйдәсенә э, кагылышлы бөтенесен дә карап чыктык. Менә хәзер без каян беләбез Коръәндә, без каян беләбез исхар кагыйдәсе белән укырга кирәк икәнен. Менә Коръәндә Исхар кагыйдәсе белән укырга кирәк икәнен безнең нәрсә әйтеп торачак? Әгәр дә безнең э, сәкенле нун өстендә язылган икән чип сәкен һәм сәкен язылган икән, без сәкенне күрәбез, без чип чиста итеп бер нәрсәне үзгәртмичә ән дип укыйбыз. Ән. Һәм шушы сәкенле нун өстендәге сәкеннең язылган булуы, ул безгә ишарә инде, монда чиста итеп ны искар кагыйдәсе белән укырга кирәк икәнен белдерә. Һәм инде менә тәнвиннәр ничек була. Искар кагыйдәсе белән тәнвиннәрне чиста иттереп укырга икәнен без каян беләчәкбез? Тәнвиннәр бер-берсе өстенә прямо тигез итеп, параллель итеп бер-берсе өстенә язган булачаклар. Менә Коръәндә без каян беләчәкбез нун сәкенле не ны хәрефен чиста иттереп үзгәрешсез ачык итеп укырга икән. Менә без аны шуннан беләчәкбез. Менә бу ны сәкенле ны өстендә торачак сәкен чип-чиста иттереп, ачык иттереп ны өстендә сәкен торачак. Шуны күрү белән без аңлаячакбыз. Аһа, бу сәкенле нунны без чиста итеп

69 кебек формада булачак. Менә 69 кебек безнең менә монысы бит инде аның дамма һәм шуңа әйләндереп без сәкенле нунны әйләнәбез. Әле тәнвин темаларын үткәндә без шушылай итеп өйрәндек. Классический тәнвин шулай чиста тәнвин языла. Беренчесе дамма, икенчесе әйләндереп әйләндергән ансы н хәрефе. Менә шушылай иттереп күрсәк, монда без чиста иттереп Ун дип укыячакбыз. Һәм менә тәнвин кәсрда ничек булачак? Тәнвин кәсрда берсе өстенә, менә берсе өстенә тип-тигез иттереп, параллель иттереп язылган булса, без инде монда искар кагыйдәсе белән укыячакбыз. Һәм тәнвин да, нидә, э, фатхада да менә шушылай иттереп берсе өстенә берсе параллель иттереп язылган булачак. Кәсрәдә дә шулай параллель иттереп язылган булачак. Һәм монда 69 кебек язылган булачак. Менә шушыны Коръәндә без шушындый итеп язылган тәнвиннәрне күрсәк, без инде аның артыннан һичшиксез киләчәк менә шушы бугаз хәрефләре һәм алар бер-берләренә бернинди йогынты да ясамыйлар. Менә алар очрашканда сәкенле нун хәрефебез Э, тәнвин э, эчендә булса да ул, яки үзе менә н хәрефе иттереп торса да, ул чиста итеп ән, ин, ун дип менә шулай чиста иттереп әйтелә. Дәресебез озакка якынлашты. Сез инде шушы материалны аңлап төшенеп калсагыз, бүгенге дәресне инде яхшы итеп үзләштергән буласыз. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.